Chaos Rising si mer hei, Isn't That a Lek a Leng Glück ass och mat dobäi. Voilà, du hat héiert. Nach eng Kéier. Nach eng Kéier. Nee, nee, nee, nee, nee. Mir hunn insgesamt elo scho 6, 7 Folgen opgemaach. Hei ass e leschte Coup a mir, ja, mir hunn eis e bëssche schlecht ugeluecht. Mir maachen dat Gréissten awer zum Schluss. Mol kucken, wat dat fir en Opening ergëtt. Vläicht kritt der vill ze laachen. Vläicht kréie mir och hei erëm Laachkrisen a Laachfläschen. Där kennt eis, dat ass awer den Ofschlossclip vun engem ganze Projet, vun engem normale Set, de ganzen Display-Opening. Du weess et jo.

Ah, hun ech Këscht fir dech gin.
Stell der lo mol vir mir hätten deng Këscht nach deier verkaf. Eng Kéier klengen Joke, et gin op eBay heiansdo sou Leit déi verkafe plastiks, also eidel Kartongkëschten an d'Leit sin heiansdo net gutt am Liesen an da kafe se déi an da wonnere se sech wisou keng Päck dra sin. Sou normal steet dat jo an esou Geschäft Di maache mer d'Hëtzt zu där Säit, ech huelen déi aner Säit eraus an du loosse se einfach esou an der Mëtt leien.
Ass dat gutt Mëtt? Soss huele mer se eraus. Yes. Réckele mer e bësse méi zesummen, gëtt dëst méi kuscheleg bäi 30 Grad an da kucke mer wéi mer hei lass leeën. Also e senkende Stack. Mir sinn motivéiert.
Kriss du däi Codekaart och säitlech bäi dir einfach geluecht? Emmer déi hallef hallef. Da leeë mer lass am Schnellverfahren hei. Dann sech Pack. Ja. Hee mécht nach Salz dobäi. Stinkdéier.
Mir kommentéieren. De Kot! Nei, kommentéiert se awer. Ech wollt soen, mir kommentéieren d'Kaarten am Fong net méi. Voilà, Uno.
Uno dos tres, mee du kanns et roueg nach. Oh, deen ass cool.
Deen hunn ech nach ni gesinn. Wat ass dat?

Dat si keng 90 Grad. Nach Dat net.
Plastik muss Ja, ja, ja, gi ja, ja. So. ja.
Alles an allem Chaos Rising e Set wat Enttäuschend.
war enttäuschend, mee wann man kuckt wat mir fir dun hat mat Perfect Order, denken ech awer Ass en okay. mat, mat Greninja, mat Arbor hun se eppes wëlles gehat an t'ass awer gegléckt.

Gutt geschafft. Jo am Fong kënne lo och ausschalten, dat war jo scho bal de Begriff vum Opening, kéint ee bal soen. Ech mengen och.
Mee mir kucken einfach Musik ready, mir probéieren eist Gléck trotzdem. Ech well nach ëmmer Jumbo Blood. Ja, ma da kucke mer déi nach ze zéien. Theoretesch mat bësse Gléck kéint een eng zweet zéien. Bass de prett? Ech sinn ëmmer prett. Spoiler, hat ech scho gespoilert. Sou, da kucke mer, wat mer nach kënnen zéien.
Wood. Dünnschiss. Hui.
Voilà, bëssen han dran du hues du bass grad op aner Adrenalin wëlls du sou eng schéi Kaart gezunn hues. Jo da kuck mer déi nächst hei nach also den Arthur kënne mer jo och mol dobäi. Very nice.
An da kuck mer eis de Spaass nach virun. Rot. Du kanns e bëssen zielen, Luc, du has insgesamt zwee Displayen oder sou zesummen opgemeet, dat hei ass däin drëtten.

Typ Pflanz an Geescht an de Spiller normalerweis. Hei ass et Psyche well et d'Geeschtchen bäi de Kaarten net gëtt, dat hu se net hi krut. Typ Fee gouf et och, se ass an der Zäit dat hu se erëm ofgeschaf lued well ze vill einfach komplizéiert war.
OP ass, ech nennen et just einfach de PPIX, dee jo alt no der Ability, jo jo de PPIX, de Clefairy op englesch, deen hat jo seng Ability dat dann och de Géigner Typ Fee ass, sou alles ass, kanns lassleeën. An dann, äh, ja, war ze aggressiv, zemools géint Typ Draken ass. Den leschten Hit. Voilà, haben wir nach ein legendärt Pokémon. Bei dem Abtelt, Cobalium EX, et ass legendärt. Lo kee großen Hit, mir Hit ass ein Hit. Ja. An es so net immer, et ass net garantéiert am Fong Hit EX Kart Wild Shocks lief sie zu los, seid ihr gesehen habt. Den hab ich schon überholt. Und dann haben wir nächste Pack, die ist so. Ja. Nach keen Brëttel hei gepackt, da mir hunn scho 4 Hits awer do leien an zwee Hits déi sech awer gutt gesinn. Esou, nächste Codekaarte fir iech an leen hei virun lass. Do ass eng gutt Vitess haut drop, fir dat ass virdrun Tape Shake alles. Dat war, dat war den Trick.
Ja, dat war, deen hunn ech net. Sou, leschte Pak, leschte Chance, leschten Hit, nix. Ech liwen déi Kaart. Du liewst déi Kaart, well du has se mat de Pullis anscheinend gewonnen. Ah ja, hunn ech scho wahrscheinlech, ne? Ja, do war eppes.
Ja.
Gutt. Next one. Merci.

Ëmgedréit hësst och de Mega Galli Glade oder wéi heescht deen? Jo, männleche Gardevoir, nee? Jo, männleche Gardevoir respektiv Galade X nennt een dat op Englesch. Galade.
Mir brauche geschwë e bësse méi Plaz hei, wéi et ausgesäit. Jo, ech géif soen, elo hu mer mol. Elo huele mer fir Iech e bëssen d'Këscht ewech, well Dir mierkt, mir mussen hei.

Wat mer nach alles zéien, also bis elo schonn e strammen Ufank. D'Fro ass eben, ob mer dat do elo esou bäihalen oder ob mer awer elo esou lues eng Kéier abrieche wäerten. Ech si gespaant ze soen. Wéi gesot, d'Standardkaarte kommentéiere mer net méi. Déi hu mer am Ufank iech iwwer déi lescht fënnef, sechs Woche kommentéiert. Hei ass deen aneren.
Deen aneren, d'bëlleg Versioun géif ech do mer nennen. An hei kënne mer hei e Katsching eng Kéier maachen, hu mer zesummen hei. Ech hunn et och x-mol bei den anere Leit gesot, ech waarden op deen Dag, wou mer eng Kéier zu zweet een anstënde Park Dat wär kritt. geil. Mee ech hunn et och eng aner Kéier scho gesot, elo am Hierscht mat Celebrations, mat 30 Joer Pokémon, do sinn d'Päck méi kleng an do ass d'Chance vläicht e bësse méi grouss, eng Kéier dat z'erreechen. Sou, déi nächst zwee stimmt. Coder fir Iech an da leeë mer hei erëm virun lass. Boom. Boom, bam, Bam, bam, bam.
Chakalaka. Wat hues de soss nach opzeweisen?

Mir haten elo schonn eng Teammedezin. Also ech hunn et och lech jo gesot, bis elo ass een deen eng Goldkaart dëst Joer gezunn huet, eng och selten, an dee sëtzt hei nieft mer. Ja, dat stimmt.
Zitt en dann eng zweet an dësem Joer? Dat gesi mer nach. Safe net. Safe, safe net, seet en. Oh, déi dräi Starter Déi jo dräi scho. Starter scho.
Dir gesitt et, en huet awer den Trick eraus. Dës gesinn ech méi schnell wéi en erwaart emol e bëssen. Ass elo e bëssen hanneran. Heureux! Red Kaart hei dann. An elo Ah. nach zu gudder Lescht. Keen Hit, mee dir gesitt et schonn, mir hunn nach net alles opgemaach, mir hunn awer schonn anstänneg Hit hei leien. Eigentlech misst der jo kucken, mir hunn nach Club Minett fir de Pack, dat héchst zwee Drëttel vum Opening ass schonn duerch. Et kéint nach eppes dra sinn, mä kucke mer, ob mer bis zum Schluss vläicht d'Spannung hei oprecht halen.
Alo kucke mer. Fish.
awer den zweeten Hit vun den Seltenheeten déi mer der kënnen hunn. Eng schéi Kaart, se gëtt och deelweis gespillt an Dir gesitt och eben hei d'Effekter vum Waasser hunn se ganz gutt mam Sëlwer eben opgebaut an de Luc hat niewendrei nach den Cincino EX, deen hat mer och eng Kéier an engem Eenter Blister gezunn, hätte mer awer och, si mer éierlech, mateneen am léifsten déi. Hullaf hun hien gezunn well déi ass richteg family models erem an ja schon schéin mee de gesitt et flott man ass awer gutt opgestallt et huet eng normal versioun an et huet een eng deier deier versioun déi mir meeschtens och wou mir dann ufänken ze zidderen ass awer erem herno kaf well mer se net gezunnen aus 300 pack ne ja dat war ärgerlech kuck mer wat mer elo nach zéien also insgesamt eng 10 pack nach virun eis.

Mach mal dann nach Play zéier, wann et ass op mit war. Ja, zwei Jahre. Ja, Stick, Sligo.
Näischt. Näischt, an enke näischt. Ass wie gesot net tragesch. Ne.
Da leeën mer d'Codeketten enke op d'Säit an dann kucke mer e klenge Fazit e bëssen ze sortéieren. Hei géif ech soen, fir d'éischt déi X-Kaarte e bësse bäineen. Ja, X hu mer uewen.
Mega hunn ech mol eng Kéier och bäinee geluecht. D'Artworks hei vläit. Also ech muss scho so Lück du hues do en gutt. Also du war ordentlich. Do sinn déi do dräi bäineen hei man einfach dx Kaart zesummen komplett bäineen an schmeng awer den Highlight do si mer eis eens do wars du hei äh soll ech erklären do war eng Kéier bësse waarm ginn an der Box bësse waarm vill Zëppelchen dran jo dat kann ech mer virstellen sou mat de Stécker Kommentarer mir wollten dat do nach séier ofschléissen. Als Fazit, e ganz gudden Opening. Ech soen dir Merci, dass de laanscht komm bass, fir dat do ze maachen. War ee flotte, schnellen a flëssegen Duerchlaf. Jo, dat war de Projet, elo ginn mer zum heutigen Duerchlaf. Ech hoffen, dir huet och Spaass gemeet. Mol, op, was du sees.
Bis die nächst flutschig Kéier. Ja, op komm raus, ass Christa eng ganz gutt zurückgeschwat. Den nächste Projet ass dann, ja, wéini ass den fir d'nächst? Dat misst dann d'Zeit vum ähm, Dachkreis sinn. Mhm. Mee dat wäert bis de Summer bis sech an d'Längt zéien. Merci et nokucken, merci un dech Luc. Bis nächst Kéier an Tschüss, tschüss.